Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin thil ho lam deuh mah se tui ve deuh si ka rawn siam dawn a ni. Artui leh YY hi kan tang dawn a ni. A hmasa ber ah chuanin Artui hi kan chhuak leh anga tah ball ah hianin kan dah phawt ang. Artui hi pumli ka hmang dawn a artui hi kan hman tam dan a zir khan in uaia hi chu kan telh hnem in kan telh tlem thei a ti hian in artui chu kan lo chhuk leh zo ta a chuan kan chawk sawm vek ang ram pam a telh thei a uaia ai ah hian in ram pam lei tur ka hmuh rem chan lo avang khan in uaia hi ka rawn hmang mai a ni. Ram pump te mi mi te kha kan hmang thei vek a ni. Tihian YY hi a masala te kha kan la chhuak ang a, kan hnathsawm vek ang. Tihian hei ka lo hmetsawm ta vek a, chuan kan thlak anga arpui kan chawhsawmna bawlah khan a hmarcha te pawh hi kan telh vek dawn a ni, a masala leh a tel pawh hi kan telh ang, a masala te hi a al deuh tho avang khanin chi kha a hran pahin ka al dawn lo va, tihian kan chawhpawlh ang. Ti hian hei ka duh ang tawk in ka lo chawh bual chau ta a, thir bel ah tel kan chhuang sang a kan kang tawh ang. Ti hian in hei thir bel ka chhuang a chuan tel kan lei ang thir bel ah hian tel tam lutuk lo kan lei ang a. Kan tel chhuan hi a lo sat that viau leh kan artui kan kha kan thlak ang. Kan artui kan tur kha kan chawhpawlh sa kha ti hian kan tel chhuan hi lo sa phawt rawh se. Kan tel chhuan pawh a lo sa tawh a ti hian kan duh ang tawk a, kan tel chhuan a lo sat hnuah hianin artui leh uaia kan chawhpawlh sa kha kan thlak tawh ang.

Tihian kan let ang. Hmui tui rak mai. Kan let leh ang. Hel ang aw ti hian. Ti hian kan duh ang tawk a lian in kan ti sawm ang a, kan chansawm thei a hei, a hnip tha a han chan lutuk pawh a ngai lo va, chem te a han hman em em pawh a ngai lo va ti hian fian hian in ka ti nghal mai ne kei pawh hian in. Ti hian in hei a hming der a gas kan off tawh ang. Tihianin hei Artui leh YY kan kan chu kan lo kang hming ta der mai a, kan kha harsa lo em em a, kan hmuh ang khanin a awlsam em em a, chuan a hmel lan dan te pawh hi hei a mawi em em a ni. A hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a, nangni pawh lo siam ve ula tui in tih ve ngei ka ring a, naupang tiffin ah te pawh tih chi em em a ni siam kha harsa bawk si lo va, ka sawi tawh ang khanin Uai uai kher lo kha. Rampam te Mimi te pawh kha kan hmang thei vek a, Rampam leh Mimi hi lei tura van thin avangin kan awmna lampangah hianin uai uai hi ka rawn hmang mai a ni a tikhanin Rampam te kha han ti ula tui lutuk a ni. Hei a chhung lampang te pawh kha a hming tha vek a, hetianga Artui leh uai uai kan hi awlsam te si khanin a tui em em a ni lo, siam ve chin rawh u, in zawng chhang ve ngei ka ring, tuin tih ve ngei kha ka ring. Kan ei chin ang umm. A tui lutuk hei a hang tir khawp mai a chhung lampang te pawh hi kan hmuh ang hianin hei umm a hmin tha vek a ni aw. Hei aia mawi leh nalh zawk pawh hianin a chansawm vek thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni rawh se, hei aia te te pawh hianin kan la chansawm thei a ni. Arsa tui ka tih dan berin ka siam dawn a, chu chu ka rawn dah tel zuai dawn a ni. Tam tak chuanin in lo siam ve thin ka ring a, hetiang hianin arsa, hei arsa hi kan hmuh ang hianin ka silfai sa vek an ni a. Ih ka siam tam dawn lo va, keimah chu eitu tur ka nih avangin fai takin ka sil a, hei a bawp te hi chan lo hianin lian pui pui hian ka tia, ih ka siam tam dawn lo ka tih kha, hetianga arsa siam hi tui ka ti ber a, kei chuanin ka rawh vek a uluk deuhin Chuan hei tah hianin buh tem ka silfai sa ka dah a, ka laih lut a ka buh kha chuan tui kan nei ang, a hminna a hminna khawp tur tui hi tam ve deuh hlek kan nei ang, siam a harsa lo em em a hetiang anga arsa siam hi, hei ka sawi tawh ang khanin ka chanshaw phuk phuk khawp a. chuan chi kan a lang a gas kan on ang heti tawp hi a ni mai a siam dan chu an thur rep ka lo nei rem chang lo va an thu rep kan neih chuan in an thu rep kha kan thlak bawk ang a. An thu rep khan a rim kha a ti thiang a, a ti tui em em a ni. Tun tumah hianin an thu rep ka lo neih lo vangin an thu rep tel lovin ti hianin ka thlak tawp a ni, buh nen khan ka chhum tawp a ni. Ti hianin umm duh leh a rim thang deuh hlek te kha ti reh tur khanin sawhthing tlem kan thlak thung ang. Ka sawi tawh ang khanin an thu rep ka neih loh avangin a rim ti thiang deuh hlek turin te an sawh thing tlem vel sa ka chansawm a ka thlak a, an thu rep kan neih kha chuanin sawh thing hi thlak kher a ngai lo va, an thu rep nena han chhum khanin a tui ber zawk a ni ti hianin a hmin thleng chhum a ni mai. Tihianin hei a hmin hma zawkna tur leh a sau hma zawkna tur khanin ka chhin a, tihian vil lutuk pawh ngai lova lo inchhum sau bawrh bawrh phawt rawh se aw. A hmin hunah ka rawn ti lang liang. Tihian hei ka arsa chhum chu a lo hmin ta a, hetia nga arsa buh nena chhum hi a tui ka tih em em a, hang tui em em a, arsa tui ka tih dan ber leh ka duh dan ber a nia, a tam zawk chuanin in lo siam ve tawh thin mai thei a. Lo la siam ngai lo tih in awm chuanin lo siam ve chhin rawh u a siam dan hi awlsamin a tui bawk si a. Ti hian a hmin tawh a, gas kan off tawh ang. Awle tun tum ve deuh aw tan chuanin duh tawk leh phawt ila, video leh pekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in za vaiin ni hman nuam, zan hman nuam vek u le.